u humelerisiwe hi ncindani eric mabasa mina ni khalanga pet mathevula eh, n'wana risumati wa jim wa xitlangoma wa xingiritano wa xicacana makunelo wa ndandhazi hi famba swi nga fika le ka hafu ku pele awara ya n'we nhlekan lowu ku hela ka vhiki ka kahle swinene loko hi humaka ka kona ni tshemba ku na wehe hikwalaho nga koo eh, a ku ri ku hela ka vhiki ka kahle hi ndlela yeleyo mi tiphinini hi migingiriko hi ku hambanahambana ka yona eh, ku ya hi laha a yi kunguhatiwe ha kona ke eh, mi tiphinini eh ivi maphoxa a yimisa voko kusuka laha eh a ri vola ina ku hayi la hi tiphinini swinene eh hayi ya khensa swinene van'wani va ndlaku mintirho ya kahle swinene eh loko ri xile kambe swiritano mixo ra munghana nona fm hi famba swin'we ku fika le ka hafu ku pela awara ya n'we nhlekani lowu ni na ku pfumela ku ri na wehe u yime ku lunga ku la ku ta twa ku ri eh hi ku khomeleni timhaka ti tele timhaka ti tele swinene kambe ke hi ta va hi kha hi bula na tatana good enough mashikhu lava hi nga ta va hi kha hi bula na vona hi langute ngopfu ka timhaka ta matshamelo ya swa tipolitiki ka milawulawu leyi nga kona mi ta tsundzuka ku um ku na xiboho lexi tekiweke xa timhaka ta um nhlawulo kuxana vanhu lava va faneleke va hlawuriwa xiyimo xi fanele xi va njhani ku langutiwa na timhaka um leti ti langutiwaka hi va sacp va nge ri alliance leyiwani yi fanele yi reconfiguriwa yi ndliwa yi vumbiwa hi vuntshwa yi kota ku va yi fikeleleka hi swiphemu hinkwaswo kumbe hi swiyenge hinkwaswo leswi nga kona e, eka alliance kumbe ka ntirhisano wa mavandla lowu nga kona exikarhi ka cosatu sacp na anc hi ndlela yo yoleyo kasi yin'wana mhaka leyi nga hetelela yi va kona mingiselo munghana lon f m i ku tatana julius malima wa economic freedom fighters u ri yena hayi hi ku ya hi yena le endzhaku ka nhlawulo wa haxawa i ta va a ri ku yela a nga ta va ri le a union buildings n'wina mi ri yini ke hi le ka 0860002543 eh, hi ndlela yaleyo ku na ku vilela kukulu ka ku eka tindhawu leti vanhu va yaku koho ku ya hungasa masiku lama ku tele vugevenga eh, ku, ku, ku fana na tindhawu to fana na va table mountain loko vanhu va ya kwele va ya hungasa kona eh, eka tindhawu ta vupfhumba vanhu va hetelela va khomiwa nkuzi sweswo swa ku taniya eh, xana swi nga va swi vula yini leswiwani ke i vamani va khomaka nkuzi i vamani va nga lavi ku va pfhumba eh, etikweni kumbe emigangeni ya ka vona hi ndlela yaleyo hi ku hi vo va hetelelaka va tisa mintirho hi vo va hetelelaka va vona leswaku ku va ku ri na eh, swiyimo leswi swi hetelelaka swi komba leswaku swi antswisa ndhawu yo yoleyo hi yo mhaka mbili ya mina yi vilerile siku rin'wana loko ni twa n'wana ku um loko u huma molweni lowu ni nga ka hosi sweswiwani ya hala renkeni i khomiwa nkuzi mina hawu se swi vula ku loko xiyimo xi te tani um hi hanya kwihi ke tanihi i vaaki hi ndlela yaleyo a hi ku timingisi ro mehe le ka 0860002543 u nga kandziyisa rito ka 067 um 065 kahlekahle 7443911 065743911 lexi ni tsakisaka namuntlha hi ku ri hayi munhu loyi a talaka ku yingisela ngopfu ka nongonoko wa afrika wa vulavula hi karhele ngopfu laha nga kona no yingisela xiyanimoya ntshembi ta swi kota um rosana kha tlangela siku ra yena ku velekiwa ku hela loko ka vhiki ku hetelela ku endla leswaku ku va busy swinene um la ben store ku va busy swinene la giyani um se hayi ni tshemba ku wisile la nga kona ha nge ni twi na hambi no ndla xihoxo namuntlha ha ni to famba ko va hi ku ni nge endli xihoxo hi mhaka ku hlonipha wehe muyingiseri wa mehe hi ku ku va u teke xiboho xa ku va u ni yingisela i mhaka yin'wana ya nkoka swinene Ni pfune ni ku twisisa, ni vutise un'wana muyingiseri ku, Kahle-kahle, eDiepsloot ku tshama vanhu va njhani? A khoma laha a tshika. Kumbexana na sweswi swi nga hetelela swi hi pfuna. I vanhu lava tekaka nawu va wu veka emavokweni ya vona, um ivi va hetelela va ku, Hi laha maphorisa va ta va ta nghenelela ka xiyimo lexi nga biha. A hi kotwi muyingiseri wa mina. Le ka 0860002543 ku ve na vanhu va nga dlawa hikokwalaho ka ku va vanhu va teka nawu va wu veka emavokweni wa, wa, ya vona. Na wehe kumbe u nga khumbekangiki hi xiyimo lexi, u ngo lo swi twa kunene. Hikokwalaho ka yini vaaki hi fika ka xiyimo lexi hetelaka hi teka nawu hi wu veka emavokweni ya hina? Hi le ka 0860002543 mani hi hetisela hi leyiwani. Ku na vaaki va ka Muswana va rilaku ngopfungopfu lava va tirhisaka doroba ra Giyani tanihi doroba ra voho um va ri patu ra voho loko va ya ka hi sweswo mingisela munghana lona fm yi khomeli um ku na un'wana a nga fika hi rahela ntambo kambe hambiswiritano a hi kuti hi te hi la ku twa ngwe hi mingisela mehe ku timhaka hi tinkani hi nga se bula na tatana um good enough mashego na eh na timhaka teti nge le ku humeleleni ku ya amahlweni 0860002543 nakona ku ya afrika wa vulavula ka munghana lona fm ku haxela wona kusuka a giyani wo sungula mingiselelo hi nhlekani muhasi va swona
a hi papa inkomo ngikombela ku kombisa yin'wana yivula yi yi ve na ritshuri ngopfu ka ka vhika honda mhaka leyi ya ku kumeka ku xaveriwa tihosi ta hina timovha alimpopo so ku na swin'wana lavaka ku swi kombisa kwalayani ni vuye ni kota ku landzelerisa loko premier na eh, eh, mac makama va kha va hlamula hi ku a va matlhelo hinkwawo ku lava ku twisisiwa ku why va ndhavuko va va xavele timovha swi tlhela ku ri mali ya ku hlaya swinene leyi nga tirhisiwa layani is over fifty million rand hi mhaka ku tihosi na tona kumbe va ndhavuko va hlayini loko ni twa nhlayo ya kona um leswi va swi vutisaka swona so xivutiso i ku does it worth it now swa fanela na ku vandhu va le zitha va xaveriwa timovha leti nhlamulo kusuka ka mina yi ri ina hikuva institution ya vuhosi n'wamuhaxi i institution leyi yi khale na khale yi nga kona ka mfumo lowu hi nga hansi ka wona wa xidemokirasi ya eh, institution leyi ya recogniziwa hi leswi vuriwaka traditional leadership and governance framework act number 41 ya 2003 yi ngo kumeka yi kha yi amendiwa hi ku famba ka minkarhi hikuva constitution ya amendiwa xin'wana xivutiso xi nga ta ku timovha letiya ti nga xaviwa a ti bajeteriwini na nhlamulo na kwalani yi ku ina swi bajeteriwini kumeka timovha letiya ti kumeka ti kha ti ya ti ti xaviwa ti xaveriwa tindhawu ezitha va swi vulini loko va kha va hlamula varhangeri lava ku timovha leti a hi timovha to bomba hi tona per se i leswi vuriwaka tool of trade kumbe tools of trade switirhisiwa leswi va fanelaka swi tirhisa loko va kha va tirha ntirho wa vona swi nga hlamarisa ku waye hi twa ku ri na huwa ya ya le henhla so kusuka ka swiyenge swa mahungu kusuka ka political party Lava a wu ta va kona kwalaya a va kha va dlahuwa. Mara Zulu, the Zulu monarch leyi lembe rin'wana na rin'wana yi kumaka mamiliyoni ya ku talo ku tlhe ku xaviwa timovha ta ku talo a hi twi ku biwa huwa hi swona so swi tikomba swi va swi nga ri kahle ku kumeka vanhu va kumeka va kha va sola leswi mfumo wu swi endlaka wu swi endlela vo ndhavuko ni tsakisiwa hi ku loko sa va kha va hlamusela va vulavule timhaka ta ku limpopo is predominantly rural leswi swi kombaka leswaku etihosi kumbe vo ndhavezita va kumeka ku va kha va rhangela tindhawu ta le limpopo hi ku angarhela ka tona hi ku hi ku hambana ka tinxaka ta hina kwale limpopo hi va hi kha hi rhangeriwa hi va ndhavezita hi ku hambanahambana kumbexani kumbexani ku ku vulavula loko ku nga va ku ku ri koho ku nga va ku tisa na hi ku van'wana va vandhavezita va tikhomisa ku yini eka vaaki hi ku loko ku ve i vandhavezita lava va kumaka timovha hi mali ya xibalo xa hina hikokwalaho ka yini kun'wani vona vandhavezita van'wani va pfa va tiholela van'wani va pfa va xavisa misava va mali va yi tirhisa yi ri ya voho ku nga vi ya vaaki se se loko ku ve va endla sweswo hikokwalaho ka yini va fanele va kuma movha ya ya ya xibalo xa yini yes yes swi vula ku ku fanele ku va na eh, framework leyi ku fanele ku vandhavuko lava ku ku ka ti-workshop leti va ti attendaka no pfumela ku a wu va tindhawu leti tsandzela ku na ti-workshop leti va ti attendaka u kuma tikhomelo ya n'wina tanihi vanhu va register ku fanele ku va lama na lama na lama na lama va nga vi na ku sorisa it must be beyond reproach eh, vundhavezitha ndhavezitha n'wana n'wana hanyelo rakwe ri fanele va beyond reproach hi muhaxi leswi ni lavaka ku xi kombisa xin'wana na ha ku veka point yaleyo i timhaka ta ku leswi hi nga ta ka hi nga swi pfumeleri hi ri vaakatiko i ku kumeka hi vona timovha leti kumbe yi pake a tavern kumbe xikombiso kumbe yi pake la ku nga na switokofela kumbe swiseveseve ngabe se ku fanele ku va ku ri munhu loyi a kumekaka kha a hloniphiwa nkarhi na nkarhi a nga ku na tindhawu tin'wana a nga fanelanga ku tikuma a kha a ri kona hi mhaka ku swindzhuti swa vundhavezitha kumbe swa vuhosi swi fanele swi tshama swi sirheleliwa hi minkarhi hinkwayo ni va ka khari ka gaza nkulu mahaxi ni khani nga ku huma moyeni va ndhavezitha a va kumeka va tekeriwa nhlokweni va xaveriwa timovha loko na ha ri kule na ha ri ntsongo a ni vona ndhavezitha
sweswo miyingiselo munghana lona fm swi tikomba ku ri na xiphixonyana xi nge ri ku hi kavanyeteni laha loko swi ta ka timhaka ta um mphakelo wa timhaka ta um vuhlanganisi eh laha hi nga kona ni swi tivi ku xivangelo yini kambe ke eh leswi va tirhi va timhaka ta vuthekiniki va le ku tirhaneni na swona eh hi ta kota ku ya emahlweni hi twala kahle mina na wena muyingiseli wa mina khume makume mbirhi nhungu timina tintsene bilavara ya khume mbirhi eh hi ta ka tlhokomhaka ta mahungu ivi loko se hi vuya hi kona hi nga ta ya mahlweni hi langutana xiboho lexi wena ku vulavula hi loko ku languteriwe xiboho lexiwani um mayelana na timhaka ta eku cinciwa ka nawu wa timhaka ta mahlawulele eafrika-dzonga um e, ncinani mi ngo pfa mi kokanyana swin'wana kwalani va lulamisa laha leswaku hi ta kota ku va hi twala kahle na n'wendli wa hina Eh, loko hi bula na vona endzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu na sesi lilian hlavangwani afrika wa vulavula kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva mi ta hetelela mi ku yini vanhu va xikwembu seaa siku president yi yiviwa loko la ta vona ku vukhamba byi kula south africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va fa endla grid same time afrika wa vulavula andlala mavonelo ya wena u chuchekile afrika wa vulavula munghana lonene fm makombandlela
i sweswo miyingiselo munghana lona fm nongonoko yi afrika wa vulavula ka munghana lona fm makomba ndlela a hi koti miyingiselo me ku n'wangulo wa wena wu ri yini ku ya emahlweni nte ri namuntlha hi lava ku languta ngopfungopfu ka timhaka ta vumbiwa na eh, khoto ya vumbiwa ku yi hetelela yi fambise ku yini eh, ka hava na swiphiqonyana switsongonyana leswi hi nge le ku ti- hi nge le ku tirhaneni na swona eh, loko swi ta ka timhaka ta vuhlanganisi kambe ke loko swi tshamiseke kahle hi ta kota ku va hi ya mahlweni hi bula eh na wena muyingiseri wa mina ni khomeni swinene swinene swi le kule ngopfu na vulawuri bya mina eh leswi hi nge le ku hlanganeni na swona laha eh muyingiseri kambe ke hi te ri lava ku bula na vativi va nawu hi tlhe hi bula na muhleri wa tipolitiki lava hi nga ta va kha hi langute eka timhaka ta e ku hela ka vhiki na mahungu lama ni nga mi tshahela wona na timhaka leti hi yisaka xiswona amahlweni ngopfungopfu loko hi kha hi languteka um timhaka ta e, nawu lowu va khoto ya vumbiwa va nga hetelela va vulavule hi woho va kombisa timhaka ta ku ka va nga lavi ku nghenelela um vativi va nawu va nga ta hi byela kahle ku kahle kahle khoto ya vumbiwa yi ri yini timhaka ta mahlawulelo hi ku swi na nkoka lesweswo leswo mingiselo wa mina ku va hi hetelela hi tikuma hi ka hi swi tiva ku ri eh timhaka ta nhlawulo ti fambisa ku yini ku ya emahlweni va ri lava hi bulaka na vona sweswiwani hi sungula hi bula na advocate ntsako baloyi eh vona mutivi wa nawu lava hi bulaka na vona eh eka nhlekani lowu khalanga enhlekani yi mi amukeleli ka mukela lona fm a ni va kumi khalanga laya ni swi tivi kumbexana ku nga va ka ri xiphiqo xexo xa xa vuthekiniki lexi hi nge le ku hlanganeni na xona hi ndlela yo yoleyo yi ma yi hundza hi laha hi lulamisa i ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi afrika wa vulavula vavasati vavasati hi manisa ku va la mi nga kona a na mhaka mi ta ku ni dyise tshimu kumbe njhani mara a ni a ni nesi tifilimi ta munhu ni vulavula ntiyiso truth must be, must be told vavasati a hi tshikeni ku nyefulana a hi tshikeni ku nyefulana hi rhandzana

lava vona vavanuna va rhandzana njhani a ni kali ti kona timenemene ta vavanuna ti nga rhandzani vavanuna va rhandzana lerero why na hina vavasati hi nga koti ku rhandzana mani ku twa ku vava ka un'wana n'wansati a ku ve ku twa ku vava ka wena miri ku na ku na vavanuna va nga ti yini va kona vavanunaatimenemene lava nga rhandzane ku yes na pfumela mara hi xitalo majority ya vavanuna mi rhandzana ngopfu Hi ni bela mavoko xen vavasati wa hi nga teki tinotsi ka vavanuna hi rhandza. Hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi. Afrika wa vulavula.
hi laha hi nga kona mixi ra munghana lone fm hi tweneni ku hi nga kuma un'wana ke hi nhlekani mi amukeleli ka munghana lone hi mi amukerini Eh, a swi tikombi eh ku ri na munhu la 0860002543 nakona ku ya afrika wa vulavula ka munghana lone nefe makomba ndlela hi tele hi lava ku va hi lulamisa swin'wana la eh ncindani hi tekele tin- tintambu ta n'we kwaleyo hi sungula hi basisa la hi ta vuya hi yisa mahlweni Palamende ya Rixaka. Ahee buti minjhani? Hi pfukile minjhani buti wa mina? Ya hi pfukile.
Ku na Andros ka Pinga ri Mbombela la. Inkomu buti Andros. Okay, ni lo ku hlamula katsongo la buti la ka ni teka ka xitshoko lexi khumaka xo xa ku thwasa na wu lavisisi leswi. Ya, ya.
Ni haleni swi tele buti swi tele ngopfu la ka thwasiwa phansi phezulu. Mara mhaka leyi ni yi vonaka buti Peta nga ku swo swa swa ku thwasa thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya swi pasa kahle tliliniki va fika va ku wa vuvabyi we famba u ya thwasa. nga ku swi approve etliliniki leswaku loko ma approvelelo munhu ku vabyanyana se xikwembu a nga ku se haropiwa mina ka
se tliliniki atliliniki va ta tlisa ku yini atliliniki va a va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara tliliniki va loku vuya va zona i swikwembu a ku na swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va lava ku ta lapha va mandza va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli tliliniki A tliliniki va ku, Hayi ko, hina a hi voni nchumu. A hi voni nchumu, u ni swikwembu, famba. Ni mi twile futhi.
Afrika wa vulavula.
so komingisira mukera lona fm na ku afrika wa vulavula hayi ya ku le ku tikini um kambe hayi eh, se xiyimo xi tshamisekini khume na ngoti minete ntsena nga ba awara yan'we awara yan'we mahungu ya misava yena mosisi lilian hlabangwana um wa vona leswaku va ku xikomu xi nghene embinyini um kumbe mbinyi wu nga nghena xikon'wini un'wana ku yi tshami vona nkele wu nghena nyokeni ayi swilo swa ko swi ya swi nyanya a hi ku tumingisira mina 086 000 2543 ya mahungu ya misava kumbexani va ta va va hetile eh, le a constitutional court kasi ke eh, sweswiwani hi lava ku twa muyingiseri ha ya mahlweni nga se nge- amunge- amukela good enough mashikhu eh, loyi na yena hi lava ku twa ku ye i vona yini ka timhaka leti eh, ta tipolitiki ta afrika dzonga eh, hi ndlela leyi muyingiseri un'wana hi loyi nhlekani
kumbe va ku nenge no- na voko hi laha xitsonga xi fambaka kwala bosete mi pfukile hi pfukile minjhani a hi pfukile a khensa um mina ni lava ku ta hi tlhelo lera vudyelo bosete leswi swi ku swi kha swi ya mahlweni etikweni ra hina hi xiyimo lexikulu xa le henhla ngopfu hi mavonelo ya mina kumbe leswi ni swi vonisaka swona mina loko ni kha ni famba la switarateni swa tiko ra hina vugevenga lebyi hi nga na byona byi endliwa ngopfu hi maphorisa lama hi nga na wona ka tiko ra hina hi ndlela leyi hi na maphorisa lama ma yaka entirhweni nampundzu kumbe na madyambu a nga yeli ku tirha mo yela ku ku ya entirhweni a ma yeli ku ya tirha leswi hi swo swi fikisa ku va a ri xiyimo va teka u veka mavokweni yona hi ku maphorisa hi minkarhi yo tala va va va papaki va xiyimo xa ndhawu ya yaleyo na swigevenga leswi hluphaka ka ndhawu yo yaleyo va va swi tiva ni tshame siku rin'wanyana ni ni hlangana na vugevenga etindhawini tin'wana ta kwala joni loko ni ya ni ya ripota va ka wa u nga swi tivi ku ndhawu leyi sona ni vuye ni va na laki ya ku ni kuma xigevenga xa kona hi nexe loko ni famba na swo police station va ku hi wena futhi va vula va vula xigevenga lexi loko va swi tiva mm. i xiyimo lexi hi nga na xona tikweni ra hina maphorisa lama hi nga na xona
kambe xivutiso ku nga va ku i maphorisa kumbe I rixaka leri hina hi hi nga xiswona hikuva a ni ngo maphorisa va suka kwala ka hina hi i van'wa i swirho swa swa swa swa ganga reri hina hi nga ka rona maphorisa
a ni ngo loko munhu a ze a chuza ku va phorisa bospet i fane a suka vumunhu lebyiya bya hina a nga ha fana hina a ni na n'wina hi minkarhi liya loko mi ri xikolweni hambi mi ri buti wa mina a mi nga buti wa mina a ni a mi nga ta ni vitana ive ni ku buti mm mm a ni ta ku vitana i ku yini so so okay mm mm so maphorisa lama hi nga na hoxo vona tilayeni vanhu va tsutsuma va apply so layela ku kuma swo xava xin'we ha ha apulele ku ya rheni ene loko se hi fika laha swi vona ku ni nga kuma ba un'wanyani wa ku ni endla side maphorisa ma hina mo tala bo ka side house league sweswo a hi swi tengi a hi ni a hi a hi- a hi lul- a hi tshembetani hi swona ha swi vona maphorisa ma kha ma khomiwa hi siku na siku ma ri ntirho ta vugevenga hi laha hi nga fika kona botset that's why endhawini to fambelana na vo deep snow botset ma ku tiva mina snood maybe vhiki ni nga va ni nghena kan'we kumbe kambi hi xiyimo xa ntirho mara loko i nghena kona na misisi ya yima ku na ku laha ka tika inkomu buta ni mi twi ni mi twi i xivutiso ku twa ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku tika kambe eh eh n'wi twini mingiseri n'wina mi ri yini hi le ka 0860 002543 n'wana mingiseri loyi nhleka hi mi amukerile ka munghana lonene fm nhlekani hawu hi mi amukerile ka munghana lonene f m inhlekani Mm, swi tikomba eh la henhla ka xiphiqo xikulu la eh hi nga kona mingiselo wa mehe ni swi tivi ku xiphiqo ku nga va ku ri mina ku nga va ku ri yingiseri ku nga va ku ri studio 13 eh kambe ku tikomba ku ri na xiphiqo xikulu eh lexi xi nga kona lexi ndlaku leswaku vuhlanganisi bya hina byi nga fambi ku ya hi laha hi nga langutela ha kona a hi ku hi ta bula na tatana good enough mashikhu na vo hi ta kota ku va hi twa ku um va voni yini ku hela loko ka vhiki um advocate ntsako balo hi ta bula na vona loko hi vuya le a mahungwini ya misava swi tikomba hi ri na tatana good enough mashikhu kambe yimani hi sungula hi hundza hi le mavhengeleni hi ta kota ku vuya hi bula na vona um ku ya emahlweni eh, tatana good enough mashego afrika wa vulavula ni vulavula so bot pad mi ni tirha ku deliver ni nghena office to office un'wana ze holo va nga ha hlamula ni mitheke yi tsale ku kula ku va ni va le changana a mi hloka vanhu sa ha holova ma vona a ma tiyisa vanhu ka bot pad le le mi ri na mitheke yi tsale ku yini kuna yi tsale ku kula mara loko mi ni fanele avuxeni sa holova manje na na sweswi wa ndzona ma vona so va ti fihla vanhu va le kaya khalangana mi hembeni laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo afrika wa vulavula hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi afrika wa vulavula
i khume timinete ntsena ku bela awara ya khume nharhu hi ta ka mahungu ya misava ya awara ya n'we a hi amukeleni good enough mashekho mhleri wa hina wa tipolitiki lava hi bulaka na vona mashekho nhlekani
nhlekani brapet n'we minjhani hi pfukeli n'wina minjhani na hayi na hina to ku yisa ntsena dyambu ro ra yisa
ve ri dyambu hi nga ha ri vulavuli ngopfu loko hi ri vulavula ri ta nyanya ya ya ri ta nyanya vhela ku laveka njhe yo miyela yi languta ku ri endla ku endleka yini
ku hume timhaka to tala good enough mashego hi ku hela ka vhiki kusuka kwele ka ku va nkulukumba julius malima va ku voho eh, va ta va va ri a union buildings hi 2024 ku ya ka timhaka ta judgment leyi nge le ku yingiseriweni na sweswiwani ya ku cinciwa ka nawu wa timhaka ta mahlawulele ku ya ka timhaka mm, ta sacp lava va nge ri hayi eh alliance ya hina yi fanele yi reconfiguriwa kahle hi kota ku tiva ku i vamani va nga ka list eh na koho va ringanerile ke a hi fambeni na yona hi yin'we yin'we loko mi twa julius malima a ku ni ta va ni ri union buildings mi vona yini n'wana
um leswi ku ri julius malima a ku u ta va a ri union buildings i swona leswi swi faneleke xi karata vanhu hi ku ri e f f nkarhi leyo sungula va vulavule ku ri voyi vanhu ku ri vo va ta va tirhisana na vanhu va ta va vanhu va vanhu a va vulavulanga mhaka ya ya ku ya, ya ku va na matimba a ku ri va ta ya yini savings hi mhaka ya ku ri loko loko u ri loko ku rhanga ra wehe swi tika katsongonyana ku kaneta loko swilo swi nga fambi kahle u ta kuma la se u fana na lava rhangelaka sweswi lava khomeke la mfumela so loko a ku ta va reunion buildings u vulavula hi mhaka ti-coalition ku loko a a languta kahle u vona leswaku munhu un'wana na un'wana kumbe eh, eh, eh, vandla rin'wana na rin'wana leri ta humelelaka swi ta kumaka kumbe thirty percent kumbe njhani njhani loko va lava ku khoma kumbe ku rhangela ku ta laveka va ta ka e f f yi ta va ti-king maker mara hi laha a nga swi twisisiki koho kumaka ku ri Sweswi eh, ku na lava tiyimiseleke ku ri va ta kaneta ku fika hi 2029 loko va nga swi koti ku kuma coalition leyi va yi lavaka leswa khale swa swa tin'hweti swa malembe laha hundzeke swa ku ri EFF yi ta khwalesa na DA yi ta khwalesa na IFP a ni voni leswaku hi 2024 swi ta tirha hi mhaka ku ri EFF a yi tisi stability ka coalition loko u endla coalition na EFF u tiva ku ri siku rin'wanyana Julius u ta pfuka a lava swin'wanyana loko ni nga swi koti ku mi nyika swo swilo swo leswo u ta ni byela ku ri no ye se wa huma ka coalition leyi so a swi nge tirhi ka ka national government leswi a swi vulavulaka ni voni ku ri union business ta va ri koho na loko a ta va ri koho union business ku ta va ku na swilo swa ku tala ngopfu leswi swi swi va ta swi endla ku ri swi nga mu pfumeli ku ri a huma emfumeni so ka ka ka nawu wa sweswi wa ti-coalition a ni voni leswaku u ta va ri koho union building
se eh, la lava va SACP van'wana ve ri hayi kasi SACP yi fela yini hikokwalaho ka yini yi nga yimi hi yoxe yi va yona vandla yi hlawuriwa loko ri ku ya hlawuriwa Eh, yi chava yini yi ngo tumbela tumbela hi ku he ku fane ku ku reconfiguriwa e alliance yi sindzisa sweswo yona a yi sindzisi ku eh, yi tikomba yi kha yi nqenghela ku a yi lavi ku yi yi nga hetelela yi tikuma yi sukile ka alliance leyiwani mi vona yini kona SACP kahle kahle leyi vanhu va a va fanele va tisa SACP leya khale ya vo Joslovo ya vo James Mutlatsi ya vo John Gomomo leya khale leyi SACP la sweswi vo Blade Nzimana ni vona leswaku nga vulavula ku ri yi yo SACP ya ku ri yi yi te kwala ku ri lava ku ku ri ku introduciwa vukomunisi yi ku ri swa swa tsandza katsongonyana ku xavisa vukomunisi ka vanhu hi na mali ngopfu ku ri ya xava va xavisa i i hanya ka misava ku ri u tele eh, capitalism ku swilo swa
Afrika wa vulavula. kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va xikwembu phela ko sa siku president yi yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula south africa yi ta famba hosi pepeni ni swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku endliwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va finder guilt same time afrika wa vulavula khalanga pet mathebula eka afrika wa vulavula munhu ta ku byela ku waye a hi meni nga ku xavela tintlangu hi meni nga ku yisa exikolweni i ni yisini a hi rhandzana a swo boha yi ni endlela sweswo ma swi twisisa or hikuva wu ni rhandza u fanele ni endlela sweswo sweswo swa mara a swi koteki ku ni nga ni nga famba ka relationship hi ku ni xavele tintangu a swi koteki ku ni nga huma ka relationship hi ku ni xavele misisi or ni yise exikolweni or ni ndlise license or ni ndlise swin'wanyana a hi swona a hi hanyisiwa ku vava kahlekahle ku ku ve ku ve hi fika njhani ka ku mi mi fanele mi ndlisiwa sweswo hinkwaswo hi loyi mi rhandzanaka na yena ka ka ka lava nga mi tswala va va nga ha lavi ku mi pfuna ku endleka yini ku fika xiteji xa ku vatswari va nga ha yi ngheni loko yi ri ka loko yi ri ka ka ka age yo karhi masizesi loko ri ka age yo karhi mutswari va kwa famba ti vonela hanya swa wena mhana mi ve nge hi ni xavele timpahla or papa mi ve nge ni xavele timpahla ni ri na thirty five years mara va swi tiva ku na mbala mara a va ha swi koti ku ni hoxela mali va ku famba edorobeni a yi xava timpahla or a hi ka mm. mun'wana mina a ku xavela timpahla vo vhava vatswari kahle nga ri na vo va na va na xandla ka mhaka leyi hi ku vana vo hi hi tinghenisa ka timhaka ta ku vavanuna va hi sapota or vavanuna va hi xavela swilo hi ku vo ku fika nkarhi wa ku va nga ha ri na mhaka na yini so n'wana wa nga tirhi i nga ri wa rivala ku a nga tirhi mani n'wi hoxela mali a endla one two three mm. or mani n'wi hoxela mali sweswi christmas a fana na van'wani vana a endla misisi a endla yini va yona lawa va hi hlenga hi mali se loko se hi fanele hi famba a ku mali ya yena ni yi dyi ni nge yi vuyisi ni tshiki ni famba laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo afrika wa vulavula
hi sweswo mingisi ro munghana lona fm nangarhako ya afrika wa vulavula ka munghana lona fm ku losati mina ta mune ntsena a swi le ku tikeni namuntlha um swi le ku tikeni swinene hi le ku holoveni la studio lexiwani ku um nkulukumba loyi fanele a lava xin'wana xitirhi hi ta kota ku tirha kahle um lexi xitirhi a xi hi tirhisi kahle lexi a ni tivi ku tatana maxikhu ma ha ri kona la layinini hi ku a hi kha hi ta kahle mi kha mi hlamusela kahle hi timhaka ta s a c p a na ha mi twangi ku mi helele kwihi kambe hambiswiritani um mingisero mehe hi laha xiyimo xi nga kona ku Eh, mashikho a ma ha hlamusela hi timhaka ta sacp loko eh, riqingho ra hina ri tsemeka hi nga ha koti ku twanana um a ni ri um vukomunisi Swi tsandza katsongonyana ku xavisa ka vanhu va laha misaveni sweswi ku ri vanhu vo tala va tirhisa system leya capitalism so sweswi loko u languta laha misaveni u kuma ku ri marito eh, u kuma ku ri eh, la ku tisiwaka kuwa vukomunisi le cuba hi le north korea hi le china mara na koho vukomunisi va le china na capitalism laha kabo so sscp ya laha yi nge swi koti ku ri va huma va ta va ta vandla ra ku ri va ta contesta election hi mhaka ku ri nhlawulo hi mhaka ku ri va tiva ku ri swi ta tsandza ku xavisa communist ka vanhu lava se va toloveleke ku xava swilo ni ku voniwa ku ri munhu wa le na lewu na swilo swa ku fana no leswi so that's why va ta vulavula vo siri mapayila ku ku laveka ku configuriwa alliance hi ku ri lava nga swi kota ku dya koho hi koho ka alliance ntsena
se loko loko sweswiwani mi langutile ku hava ndlela leyi eh, SACP yi nga lan'waka eh, alliance leyi
SACP a ku laveki tikarata hi mhaka ya ya ku ya ku lunghisa alliance ku laveka va sungula ka local election loko ku ta ti ku ku ta nhlawulo ya la kaya muganga va va va va ta fita ti-candidate va sungula hansi va ta vona leswaku va va va va ta swi kota ku tirha njhani va nga va nga languti ngopfu mhaka ya ku rhula ku ri va ta khoma kumbe va ta rhangela va va languta mhaka ku ri va ta va koho ka ti-council va ta vulavula mhaka komo ya makomunisi ku ri munhu un'wana na un'wana va n'wi dyondzisa vukomunisi ku sungula le hansi le hayi ku ri va va lava ku va mm. phata ala ya vanhu va ku ri ya vanhu va ku ri ku ri ya vanghana ku ri ku ku khome rona afrika dzonga mm.
a hetiseleni mi mi mi mi vona yini hi hi hi hi tiko ra hina na timhaka leti ti nga koho eh ta ta ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana tatani mashego mi vona hi ta huma hi tipolitiki tiko ra afrika-dzonga ri ri yime njhani loko mi languta hi timhaka leta gezi swo va swa mampela kumbe swa tipolitiki ku ya hi leswi van'wana va vulavurisaka xiswona eh swimbirhi ku na politiki kwalaho politiki i nghena ka mhaka ku ri khale mfumo wa hina wu tiva ku ri vanhu va le ti-township tin'wana le joni a va hakeli eh, eh, eh, gesi ya voho mara u kuma leswaku loko escom yi lava ku pfala kumbe ku va disconnecta va ta byela ku ri heyi mi nga endli masiku ta nhlawulo phela vanhu lava nge swi koti ku ku ku vhotela hina so escom yi tshika xikweleti xolexo mara xikweleti xolexo xikweleti a swi fambi a ku na laha swi fambaka kona xi va kona sweswi loko va ku byela ku ri ku na township yin'wana yi kolota two billion ku na eh, ti-institute tin'wana ti kolota two billion hi mhaka ku ri swi tirhisiwa politiki ku ri loko o o, o disconnecta vanhu vanhu va nge hlawuli vandla a b c kumbe b kumbe c d e so mara ka infrastructure ka leswi endlaka ka sweswa load shedding i mhaka ya infrastructure loko va ku escom a yi fanele i yake ti-power station yi vo ninety something hi nkarhi wa thabo mbeki i ntiyiso mara a yi nga swi koti ku yaka loko yi nge na mali hi ku ri mali a yi fanele yi kumeka ti-customer mara ti-customer ti nga hakeli ti tiva ku ri ku na mavandla laha ti tiyisaka loko se ku ya nhlawulweni va tiva ku na loko ni nga hakeli loko ku ta nhlawulo va ta bya leswaku va swile xikolweni xa mehe so ku na politiki ku na ntiyiso ka infrastructure ku na ntiyiso mali ka ku ri swi fike njhani la escom yi kolota mali yo tala ya, ya tibiliyoni ku na maka ya ya politiki kwalaho na sweswi hi twile ku ri ku vulavuriwa va byele van'wana ku ri eh escom yi ta sula swikweleti swa vona munhu un'wana na un'wana u tsuse ku ri loko va byeriwa swo swoleswo va byele mhaka ku ri ku lava ku laviwa ti-vote ta vona mara a va byeli ku ri so endzhaku kwalaho ka ti-vote mali ya ku ya ka station xin'wana ku ya ku maintenance a kuma kwini
ni mi twile ku dina fike swi ri swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta ni khomeleni eh, network yo yi nga yi tirhisi kahle namuntlha kambe hayi um swi ta tshamiseka a khansame brother fambise sweswo good enough mashego fambisa sweswo swo good enough mashekhu mi ngisero munghana lona fm i mina ya ta ku bela wara yan'wa hi kumeni mahungu ya misava hi lawo hi ya landzela hi nomo wa sesi lilian hlavangwana fika wa vulavula 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki munghana lonene fm makombandlela yingisela twi eka sabc plus
sweswo mikisera munghana lona fm nongonoko ya afrika wa vulavula hi khume n'we timinete hete ntsena yi bile awara ya khume nharhu um hi khomelo mikisero mehe swi le kule ngopfu na vuhlanganisi bya hina um kumbe na vulawuri bya hina leswi hi hlanganaka na swona swa um timhaka ta vuhlanganisi swi le ku hi tikiseleni swinene mikisero mene kambe swi ri tano 0860002543 nomboro leyi tirhisaka lava ku kamba ku advocate ntsako baloyi ve ri yini ve ri swi herile leswiya a hi ku hi lava swona ke ka vativi va nawu eh hi kota ku twa ku loko ku ri ku swi herile khoto ya vumbiwa yi ri yini eh loko swi ta ka timhaka ta xiboho lexi fambelanaka eh na timhaka ta nawu wa timhaka ta mahlawulelo eAfrika-Dzonga ta tsundzuka ku ri ku ve na ku na swiyenge leswi nga vilerisiwa hi timhaka ta matshamelo ya nawu eAfrika-Dzonga wo hlawula va nge ri hayi onge ta swi yimeli kahle eh hi ndlela leyo ku hetelela ku va na ku pimaka ku kumbexani ku va na va 50-50 kumbe ku va eh, 70-30 eh, hi ndlela yaleyo se a va kha va nyika xiboho eh, va kho- khoto ya vumbiwa laha a ku a va yi- loko va kha va nyika xiboho xoxolexo a va yimeriwe hi muahluri kumbe muavanyisi laha a nga yena a nga hetelela a tala eh, xiboho xoxolexo eh, a nga te va pfumelelanini ka swilo swo tala swin'wana swa swona a swi katsa leswiya swa ku ri va nge koti ku nghenelela kambe hina hi tivi nchumu lava swi tivaka kahle i vinyi va nawu eh vativi va nawu advocate ntsako baloyi hi vo hi lava ku bula na vona eka nhlekana siku ra namuntlha na swi vona lava ri court yi ndle swin'wana hi vo va nga ta hi byela advocate nhlekana mm. swi tikomba hi nga se va na vona advocate la eh a hi lava ku ta ku hi kota ku va hi bula na vona hi twa ku xiyimo xi njhani eh hi ku ni vona ku loko ni langutele la Uh, the Concord dismisses challenge to Electoral Amendment Act, says it is rational. Eh, hi leswi ni swi vonaka ku fika sweswiwani kambe ke lava va tiva nawu hi vona va ta hi byela eh, kantswa eh, hi ku hina hayi ho tiva ku swi hlaya kambe hi swi hlayisa swi swi kuma ku swi tlha swi hundza eh, hi ndlela yo yoleyo eh, b- kambe ke va ri the justice colapin va vurile ku ri the right to stand for political office as historical value given our history of exclusion hi ndlela yoyo leyo advocate nhlaka a hi swi tikombi hi ri na vona eh, advocate okay swi to vula ntsena ku hawunda eh hi ta va hi kha hi twa n'we hi ku n'we mirini eh, hi ndlela leyo ku hi kota ku vona ku yisa ku yini mahlweni ka 0860 0860 nangona ku ya fika wa vulavula ka munghana lona fm kumbexana ta bula na vo kahle munduku eh hi twa ku va va te loko va vona hi ku anavhela va ta fanele va nyikiwa nkarhi wa ku va va xi hlaya na vona xiboho lexiwani va tlhela va xi hlela kahle um a yi hundziseleni ka munduku advocate ku hi ta bula na vona munduku um hi vo va nga ta hi nyika xifaniso kahle eh, munduku rishiri kambe sweswi a hi ku tumikisa lomeni 0860002543 timhaka tingani eh, tihi kumbe tihi leti u nga va ku ri na tona nhlekani lowu eh, a hi koti ku angula u ku yini eh, kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wena ka timhaka leti hi nga tikhoma wu ri yini hi ndlela leyi tari yi nongona ku afrika wa vulavula hi ku haxela vona yi ri la ben store amasingita mall hi laha hi nga kona a giyani eka nhlekani lowu na ku pfumela ku ri kwala u nga ko u yime ku lowu nga ku lota hi tisela hungu rihi kumbe rihi leri u nga va ka u ri na rona hi ndlela yoleyo eh. n'wana muyingiseri hi loyi nhleka nhleka awu a ni twe nga ri ku na munhu a nga vulavula eh a nga ha vulavula nhleka ni khalanga na muhumelerisi mhaka leya yo va tihosi ti xaveriwa timovha a yi tisa ku kanakananyana muhaxi a ni ale um swilo swa kahle ku va va va mfumo swi endlela tihosi but then eh, xivutiso lexi nga koho ka mina i mhaka ya ku um eh, hi ku va na tisalari vanhu lava every month va hola um mali leyi va yi holaka a yi ringanelangi ku va nga ti xavela timovha hi voxe na hi ku um loko ku ve mfumo wu ta teka mali ya xibalo xa vaakatiko yi va xavela um timovha ku va hala tlhelo mapatu swilo swo tala mati a ya kona mugangeni so swi tisa swi tisa ku kanakana na swivutiso swo tala swilo sweswo a a wu nga ri nkarhi wa kahle wo va va xaveriwe timovha leti kahlekahle
timhaka leti hisaka u ti kuma ntsena eka afrika wa vulavula mm.
sweswo miyingiselo munghana lona fm nongona ku afrika wa vulavula he

Eh, a ni vulavula ngopfu hi tin'anga leti hi nga na tona na hi ku katsa na professor hlati ku va nge hi pfuni ku n'anga yin'wana na yin'wana yi kota ku yi kota ku tiva ku n'anga leyi ku muvabyi wo karhi leyi ku ya muvabyi wo karhi hi ku loko munhu a ya n'angeni a yi nge ku tlherisi ku lama mavabyi a ngoma hi matimba u to hetelela u file a ni ku professor hlati va nga endla pfhumpfhumbani ro vito ro teka nkarhi pfhumba ro n'anga yin'wana na yin'wana yi tivile ku ya ka yona yi tisa kuza mavabyi yo karhi ya matiko
hi ta ringeta ku va lava hi twa ku eh va nga hundzisisa ku yini mhaka leyi mi vulavulaka hi yona eh loko loko i ya n'angeni hi loko a nge ngheni matini hi mi nga tsakamangi swi ri mali ya sala a yi sale ku u horile kumbe u kume leswi i vutshunguri lebyinene eh, i mhaka ku loko u nghena u tise mali ntsena swa cinca ku ya swilo swi le ku cinceni khale a ti ri koho tin'anga ta toleto ti ku tlheriselaka ti fika ti ku byela ku eh, eh, eh leswiwani swi kotiwa hi hi n'anga liya yaleyi leswiwani swi kotiwa hi xingiritani le ka manghena leswiwani swi kotiwa hi mani mani eh, sweswo sweswo a va ha vuli sweswo a va ha vuli se a murhangeri wa vona ni twisa ku loko vo yi tsala ndzhaku vanhu va lova lavo lava nyana advert ya ku vanhu va fanele va rhanga va ri tliliniki na loko munhu a swi vona ku eh, munhu loyi faneke a tliliniki a nga vuli i lava mali no a ni la ku tsakela mina vo tala hi wela ni nghozini

Hello? Eh no mi xirilo ni nga na xo xa ma Merini n'wina papa. xa ma i xivambo IJ lana ni ku ri ku Jimmy State. Xirilo ni nga na xo mi xa maphorisa ne. Eh ndi ve hi ti 28 ta August na pfula case a Albertine la ku case la rape la ku pinyeliwa n'wana ne. so loko hi ri pfulile case le hi ti 28 maphorisa lawa ma vula ku hi ta hlanganeni a a xibedhlele la Germiston hi hi 7 nampundzu wa kona ene emakuma nga za nga fikile loko hi fika hi Germiston la n'wana va nga ma hi tlherise kona exibedhlele ne so swi famba after voma August September va senda message kusuka eAlbertine bokisi leri cinciwile li le eGimiston and then loko yi huma hi ya eGimiston mani ehlekete ku Gimiston police station loko hi fika eGimiston police station maphorisa lawa ma ni pfuna ma ku no a khisi leyi a ri tisiwanga lana li ka ku na building yin'wana yi nga ko ra mahawks laya kwala a Victoria Street laya so ni famba ni ya kona loko ni ya fika hi fika hi lave hi va lavetela hi va kuma loko hi va kuma loyi a nga hi pfunaka no a nga koti ku twisisa ku kiss leyi why ri nga se na attendiwa ku fika nkarhi lowu because normally advocate li teka three days ku ri ta fika mavokweni ya vona so a hi rindzeleni hi rindzela inspector lexani na tinambara ta yena hinkwaswo na swona so a tsale note a ku the follow hi siku landzelaka a ta mi fonela ene a nga fonanga i september i nyanga ya ku hela last month hi tlhe hi tlhela ya ko futhi na na kombela ni ku no ma ni kombela ku khesi leri ri susiwa ka yena hi mhaka ku a nga le ku yi pfuneni va ku no hi ta mi foyinela eh a yo vheta fona ku no a va ka hi vuye mandeni mandeni ta ku hlangana na lowankulu wa laha wa wa lowa nga va khoma Ah, ya- ya- ya- ya- yaleyo ya- yaleyo a yi hluphi papa a yi hluphi yaleyo a yi hluphi papa mina um loko ku ve yi yi khumba ku xanisiwa ka n'wana eh, eh yi ta yi ta mi pfunekile sweswi mi nga fika kwala ka mina ka xiyanimoya ka munghana lonene hi ku eh sweswiwani mi nga veki riqingho mo ri veka tlhelo i ta mi humesa moyeni mi humelerisi kwalano i va mi nyika nomboro ya bodjavu baloyi bodjavu baloyi va ta mi pfuna kwale joni va kona kwalano va khomixini leyi nga na maloyara lava nga ta vhe va yi landzelela mhaka yaleyo a yi nga ha pfuki yi tumbetiwile kusuka namuntlha ni nga khensa ngopfu good pet hi mhaka ku ku na lana ni nga to ta ri no tlhaveka loko a ku a ta vuye wa vunharhu wa vunharhu a gama ku a tile no no no no no ni mi twile ni mi twile papa ni mi twile ni mi twile papa mi nga vileli ni mi twile sweswi hi nga vula ku va ta mi nyika nomboro ya ya ya budjavo ivi se hi ta kota ku ku vona ku va mi pfuna njhani ku ya mahlweni va va ta tlhela va teka na nomboro ya n'wehe mi ta yi teka kusuka kwalaho 0860002543 nongona ku afrika wa vulavula ka munghana lona fm makomba ndlela a hi kuti ku wena n'wangulo wa wena u khome wihi ni lowu ya nkarhi i makume mbirhi n'we timinete ntsena ku pela wara yan'we hlekani lowu hi ka ku tisela nongona ku afrika wa vulavula kusuka haleni a studio 1 agiani hi laha hi nga ko eka msumbunuku lowu tsundzuka hi ku tisela nongona ku afrika wa vulavula hi msumbunuku kusuka laha a ben store kasi na hi ravuntlhanu hi endla tani ni kha ni humelerisiwa hi tatana patrick shay hi vo va ndhaku ku hi kota ku va hi va hi hlangana mina na wena hi kota ku twa timhaka ku i tingani i mphetsamphetsa la giyani vanhu va ya hala na hala eh va ya ku xaveni va tikomba va kha va xava eh eh swa khisimusi n'hweti ya khisimusi leyiwani eh hi ndlela yaleyo se swa tikomba ku ku na leswi nge le ku endliweni ku ya emahlweni nhlekani mi amukeleli ka munghana lone eh minjhani
hi pfokeli papa minjhani Ebukeni. Eh, I can't. Hey, ma tiva swilo swin'wana leswi hi ta fa hi ku ve hi la maphorisa ku ri ku a ku fanela hina hi hexe hi tisirhelela um ma tsundzuka ku a ku ri na vijijijinya byin'wana byi ri kona vanhu va ku government yi hava mhaka na hina ene ku ri ku eh government ya hi nakelela swinene so ni vula mhaka leyi hikwalaho ka kona vanhu swi za swi khumba maphorisa a ha ha languti hina laha hi tsandzekaka kona vonani eh a va ku hi dyisiwa swakudya swo swo expire swi vula ku na hina hi week kumbe ni ta ku ha tsandzeka wa loko hi xava swakudya hi nga languti hi nga languti ti-date ku swi swa sorry loko swi leswi loko a ho swi languta swi vula ku a yi fanele swi disipha khale khale before vanhu va a yi fanele swi kumile se a yi yimela ku vanhu va fa hi kona hi nga ta famba hi ku he government yendli leswi government yi la ku pfuletiwa se ni ta kokwalaho ka ku na maphorisa a hi ma pfuneni a hi fikeli ku va tikisela a ni vuli hi ku maphorisa ku vololunga ka mina lembe leri ni famberiwile hi tiraka nyunyunyunyu more than half a million va va yi hakela mara ni nge va veki nandzi loko ni fanele ni va zona swi vula ku hina kumbe tithendlo ko timovha ta hina va ti hajeka va va ti veka kona ku na vanhu va swi tivaka mara a va le ku vuleni ka nchumu va ya va ta ya va ya vula hi loko se ku yiviwa ta vona hikuva va nga ta tsutsuma ku ewe na ta thati mathevula yena a endla ku a ti ku ri ku pheti madebulo a nga tiki nchumu Mm, mm. a hi tidyondziseni Ne- ne- ku eh, hi- hi- ne ne mi twa kahle i ntiyiso ngopfu sweswo mi swi vulaka ku vanhu va ku tala eh, hi tala ku hayi mi ha swi ni khumbi um un'wana a kha a swi tiva ku vugevenga byi le ku endliweni hala a nga ndli nchumu hi swona
swi tele ngopfu tatante swi fana na vo tala va endla vukungundzwani na maphorisa loko se a a engeta rin'wana tifayini un'wana a ku okay loko u kweleta fifty thousand ni nyikete half ya fifty thousand then ni ku dlayela mathikithi lamaya munhu i va meli ya ku wi mara loko phorisa ya li hetela ri nga ri nga n'wi nikangi mali liya kumbe ku dlaya a nga ha swi kotanga se munhu u sungula ku yimayima mani u sungula ku toyitoya maphorisa lama endli kahle wena ke xiave xa wena xexo um eh, a ku hi ku ya dlawa mathikithi i tiyiso weya kumbe ku yiva na kona a hi languteni swin'wanyana swona
na mi twi kahle i ntiyiso ngopfu sweswi mi swi vulaka ka khensa swinene papa minkarhi ya ku tala vanhu loko va kha va minkarhi loko vanhu swi kha swi va fambela kahle ha e va tala ku ka va nga holi nchumu eh loko eh loko sweswi vanhu munhu a fika a hlangana a hlanganisa swilo a humesa na mali ivi swi n'wi fambela oh mina ni na ti-connection mara loko se eh swi nga ha n'wi fambelanga he tindhawu leti ku na vukungundzwani ngopfu eh n'we mi angula vukuyini 0860002543 ni salele timinete tinharhu ku va ni chayisa a namuntlha ni tiphinangi hi ku tirha ka mina kambe eh na ku pfumela ku ri hi ta swi lulamisa ku ya hi nkarhi lowu taka hi nge hi hlangana na swona swiyimo swa muxaka lowu enhlekani mi amukerile ka munghana lonene 0860002543 hi mi amukerile ka munghana lonene fm enhlekani swi tikomba hi nga ri na munhu la eh, hi ndlela yaleyo i nomboro leyi u yi tirhisaka ku va hi kota ku tisa tlhelo rin'wana ra timhaka ma ni langutaka x ku ri um ku nga va ku ri na vamandla um hi kota ku twa ku um n'wina mi angulamu ku yini la ka x la um ka mhaka leyi bulaka hi yona na timhaka hi ku hambanahambana ka tona um leti ti nga kona mi ri yini mhaka liya ya ku kumiwa ka vana va ku tlula kolomi ya ka um madzana mune va kha va ta haleni eafrika dzonga um va suka a a zimbabwe va ri hana vatswari va ri hana munhu mi ri yini ni mhaka yaleyo tiko ra hina kahle kahle ku ya kwihi um hi ndlela yeleyo 0860002543 hi swihi leswi palamende yi swi fikeleleke ka lembe leri handle ka ku susa pp exitulwini no suspenda israel embassy we have our minister what have our ministers achieved in this year are we not supposed to be updated about progress of ministers mpitu khosa a hi ti mm, kambe ku- Hello.
afrika wa vulavula vavasati vavasati hi maniso kwala mi nga kona a na mhaka mi ta ku mi dyise team kumbe njhani mara a ni a ni nesi ti-feeling ta munhu ni vulavula ntiyiso truth must be, must be told

mi ta loko n'wansati o va a kha a twa ku va bupheda a va tshan'wini yo kukuhleka vanhu van'wani va xinuna ku ta mm. rhanga hina vavasati mi n'wi vonini he swi nge te ka ri ka ri wa swa ku aceni he e vavasati a hi rhandzaneni hi xihina na vo vona vavanuna va rhandzana njhani a ni kali ti kona timinimini ta vavanuna ti nga rhandzani vavanuna va rhandzana lerero why na hina vavasati hi nga koti ku rhandzana mani ku twa ku vava ka un'wana n'wansati a ku ve ku twa ku vava ka wena miri ku na ku na vavanuna va nga tiyini kona vatimenemene lava nga rhandzaniku yes na pfumela mara hi xitalo majority ya vavanuna mi rhandzana ngopfu hayi ni bela mavoko xana vavasati wa hi nga teki tinotsi ka vavanuna yi rhandza hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi afrika wa vulavula